Bore da Blwyddyn Saith, croeso i'r fideo yma sydd yn mynd i helpu chi i ddefnyddio Google Classroom dros yr wythnosau nesaf. Yn gyntaf, mae angen i chi fynd at y wal, sef wal.broedern.cymru, ac gallwch chi ffeindio ar y tudalen yma cysylltiad i tudalen Hwb, so gallwn ni clicio fan hyn ar y Hy am Hwb, Hefyd, mae angen i chi agor lan gwefan blwyddyn saith, so mynd draw fan hyn i cyfnod allweddol tri, neu sgrolio lawr a wedyn clicio ar gwaith blwyddyn saith. Dyma ble mae'r gwaith yn mynd i cael ei osod i chi fel yr arfer, ond nawr mae'r cam nesaf, sef uh, gofyn i chi lanlwytho, sef upload, uh, eich gwaith i Google Classroom er mwyn i'r athrawon cael edrych ar y gwaith, cael marc o fe a rhoi adborth i chi. Felly'r cam gyntaf, bydd angen i chi mewngofnodi i Hwb. So os y'n ni'n clicio ar y tab Hwb lan fan hyn a ni'n clicio ar Log In, gallwn ni wedyn mewngofnodi at Hwb. Nawr os ych chi wedi mewngofnodi yn barod, bydd eich manylion chi fel fy, mae fy manylion i wedi safio fan hyn, i ni'n gallu mewngofnodi. Unwaith i chi yn y tudalen Hwb, gallwch chi wedyn clic menu Google for Education. Unwaith i chi wedi clicio ar Google for Education, mi fydd e wedyn efallai yn gofyn i chi roi eich manylion hwb mewn unwaith eto. Yr unig peth bydd angen i chi roi mewn yw eich cyfeiriad e-bost ac wedyn bydd angen i chi clicio ar y botwm Unwaith i chi mewn, byddwch chi'n gweld bod dosbarth wedi cael ei osod i chi ar gyfer gwaith blwyddyn saith. Yn y dosbarth yma, bydd y tasgau sydd angen i chi gyflawni o dan y teitl Classwork, Gwaith i gyflwyno, a byddwch chi'n gweld y manylion i gyd o dan fan hyn. Ond gad i ni edrych ar sut mae rhoi gwaith mewn yn Google Classroom gyda'r dosbarth prawf dwi wedi creu. Os yw'n i'n clicio ar Classwork, byddwn ni'n gweld o dan fan hyn, mae yna tasg wedi gosod. Dyma tasg enghreifftiol a'r pwrpas yw i ddangos i chi sut i ddefnyddio fe. Os yw'n ni'n clicio ar hwn, i ni'n gallu gweld fod adnoddau wedi rhoi mlaen gyda'r gwaith a fod rhywbeth gyda fe enw i arno fe. os dwi'n clicio ar view assignment, mae popeth llawer fwy eglur. Fan hyn, dyma templed, rhywbeth i fi cael, rhywbeth i helpu fi yn wneud y gwaith. Templed enghreifftiol fel i chi'n gweld. Ond draw yn yr ochr yma, mae fy ngwaith i. Os mae'r athro wedi gosod dogfen i chi cael defnyddio, bydd y dogfen yma yn ymddangos fan hyn. A dyma enghraifft o'r gwaith sydd wedi cael ei osod. Dwi nawr yn gallu taipio yn y dogfen yma a mae'r gwaith yna yn mynd yn syth i'r athro. Os does dim dogfen fan hyn ac mae angen i ni lanlwytho darn o waith, gallwn ni clicio fan hyn ar Add or Create. Mae e'n galluogi ni i lanlwytho rhywbeth o Google Drive, i roi cyfeiriad os i ni wedi arbed rhywbeth ar Adobe Spark neu os i ni wedi creu fideo efallai ar YouTube, Fan hyn, mae yna ffael, os mae ffael gyda chi ar eich dyfais neu ar eich cyfrifiadur, gallwch chi lanlwytho, neu gallwch chi gweithio fan hyn a creu dogfen Google Docs, Slides, Sheets neu Drawings yn syth fan hyn yn y man cywir. Unwaith mae'r darn o waith wedi gorffen, i ni'n clicio Hand In a mae'r gwaith yn mynd mewn i'r athro. Hand In. Os oes angen gosod rhyw fath o sylw i'r athro, falle oeddech chi wedi gweld rhyw darn o waith yn anodd, neu falle chi moyn tynnu sylw'r athro i um, adran penodol o'r gwaith, gallwch chi roi nodyn bach fan hyn. Hello, Mr George. Rydw i wedi cael trafferth yn ateb cwestiwn 3.

Ac felly, dyna sut i ddefnyddio Google Classroom. Bob dydd, fydd tasg newydd yn ymddangos o dan y taleb Classwork, a byddwch chi wedyn yn gallu clicio ar y dasg a lanlwytho y gwaith i chi wedi creu.